פלעט אייערן איז א פארט אויף די שאלדער, יעצט שאלדער, ער מאכט אסאך עקסערסייז, ער נוצט די, ער נוצט עס א גאנצע צייט, ס'איז זייער טאף, סאו וואט דעי פיגערד אוט, איז זיי האבן אפגעשניטן א שטיקל פון דעם, א נייס פיס פון דעם, וויטש איז דיס פלעט אייערן, קוק ווען די מארבעלעזעישן,
און מיט אזא גראבע בלעק ענגעס קען מען פארשטיין פאר די פיס איז הארט,
דאס קען מען גארנישט טון, ווי האב איך געזאגט, דאס זעט אויס, דאס איז אזוי דיק ווי שוואכע שיעט טראק, כאפסט?

פינטש ספייסעס, טרי סיזענס בלענד ווייס מיר אונז, דאס איז עמעזינג, מען נוצט עס פאר אלעם, סאלט, פעפער און גארליק פאודער, באוס בריסקעט גיימיר געוואר ווערן, האנגרי ריבעי סאונדט לכאורה ווי עס איז, און טשימיטשורי בלענד דארף מען אונז טרייען. וואס האסטו נישט אן די שווארצע?

באס בריסקער, דו גייסט נוצן די באס בריסקער אדער פלעט טייער? אקעי, כ'דארף זאלסט מיר זאגן מבינות אויף דעם שטיקל. קוק אן דא, דו זעסט דאס? דו זעסט דאס? שי! דאס איז בלעק ענגוס. בלעק ענגוס אויב האמיר שוין געשמועסט, זענען די קוען וואס האבן שוין געלט דריי דורות, און טוען גארנישט חוץ, יא, זיי טוען גארנישט חוץ זיצן אין מקווה. זיי זאגן, ביי די וועי. איך האב געהערט א גוט ווארט אז די קינד האבן געהאט איין שלעכטע טאג אין זייער לעבן און וועגן דעם זענען זיי דא אויף אונזער טיש.
עס הייסט ביי די וועי דזשוליי פארט איז אלל אבאוט אמעריקען אינדעפענדענס יא סאונדס עסט מען אמעריקאנע פלייש מענטשן כאפן נישט מעקסיקאו שיקט נישט נאר אהער זייער קרימינעלס זיי שיקן זייער שלעכטע פייש פלייש אויכעט סא אונז סעלעברעיט מיר אמעריקאנע עקסעלענס וואס איז נייעס. נו, ווי דאס מעיד? מעיד אין די יונייטעד סטעיטס. דעטס איט, מעיד אין סעלעברעיט אמעריקע, דעי פעידזש, אמעריקאנע, קוק נאר ווי גוט דעי פלאר. זעהט אויס, א עכטע אמעריקאנע דעטס אלל יו זכר. ניד, די דארפסט דעיס, א שטיקל פלייש. און די דארפסט דעי בעקגראונד, דעיס איז מיט עפעס א אמעריקע. הייסע, מיט עפעס א הייסע זאך צו קאכן. וועבער איז אויך אמעריקען, ניין? איים אסומינג. און אז נישט, ווייס איך מיין, לאנג עס איז קאכט גוט. א א אויסלענדישע שידוך איז אויך גוט, איז לאנג אז זי קאכט גוט, אזוי האבן אנדערע געזאגט.

און נישט דארפן טוהן צופיל, קויף דעם פינטש ספייסעס, דאס האט מעכי אליין געקרעפט. ער איז א שעף, ער איז א קלעסיקלי טרעינד שעף, און נישט סתם עפעס א יוקל איך האב געטראפן אין מקווה, איך האב אים געטראפן אין מקווה אויך, באט סאו יא, איך נוץ פינטש ספייס ביי מיר אינדערהיים, די פראבלעם איז די בחורים נוצן זיך אויס צו שנעל, סאו דאס גייט מען לאזן זיצן. און דעטס איט, דארפסט האבן א באטל פינטש. און גוד מארבל און גרעינד ביף. און דעטס איט, און אוי מיט מיט א בארטענירע. דעט טו.
אז מען קען קען מען.
אבוי סיי אינפלוענסער עסייד, דאס איז די בעסטע פריים כשר'ע מיעט די גייסט טרעפן ביים היימישן מארקעט, קיינער קען דאס נישט טאטשן, קודם כל איז עס געווען די איזיעסט ארדערינג עקספיריענס, כ'בין ארויף אויף זייער וועבסייט, כ'האב סעלעקטעד וואס כ'האב געוואלט, כ'האב גענוצט די בראך טווענטי פייוו קאוד, וויטין טו דעיס איז עס אנגעקומען, יעדע זאך איז געווען אינדיווידזשועלי פעקעדזש מיט ביוטיפול לעיבלס און ס'שטייט דערויף קלאר רבי יחיאל שטיינמענס הכשר, ס'איז געווען איך מיין זיי האבן אריינגעלייגט בלעק אייס די חברה זענען געווען שטייף ווי שטיינער און בעצם פארט פון די קוואליטי איז נאמבער וואן ס'ווערט געפעקעדזשד גראד נאכן שחיטה דאס ווערט פלעש פראוזן, דאס דארף מען דיפראסן איין מאל און דעטס איט, באט אויכעט די פלייש איז געסאורסד פון אינדיווידזשועל רענטשערס, הענד סעלעקטעד, זיי האבן א אינטערנעל גרעידינג סיסטעם וואס דאס מיינט טשויס, פריים, זיי אליין דעסיידן וואס הייסט טשויס און וואס הייסט פריים, זיי מאכן זיכער צו באקומען די הייעסט קוואליטי מיעט, די ריב סטעיק, אלעס איז געווען קרעיזי, צעלאזט אין דיין מויל, און געס וואט חברה? סורפרייזינגלי, וואס איז געווען די בעסטע שטיקל פלייש דארט? די בורגערס. אזעלכע אינטש דיק בורגערס העטסט דאך נאך אין לעבן נישט, איך מאך נישט קיין גוזמא, אבער ווי גוט קען בורגער, דו האסט אין דיין לעבן נאכנישט געהאט אזעלכע גוטע בורגערס. סאו אוועראל, פון די ארדערינג עקספיריענס ביז די געגעסאכטס, אלעס איז געווען נעקסט לעוועל. סאו רבותי, גיי יעצט ארויף אויף מארבל ענד גרעין. דאט קאם, נוץ קאוד בראך טווענטי פייוו, קענסט באקומען וועגו, קענסט באקומען בלעק ענגוס נאך רייט נאו פאר דזשוליי פאר, און קענסט שוין ארדערן אויכעט פאר שבת נחמו, איך האב געארדערט עקסטער, איך גיי אנסטאקן מיין פריזער, איך ווייס נישט וואס גייט זיין שבת נחמו, איך האב שטוב צו ארדערן פלייש לויט כ'מיין ס'קומט די ניין טעג, ארדערטס די פלייש, סטאקטס ענק ענקער פריזער, בראך עפראווד וואן האנדערט פערסענט.

די אפיקוימענס. אונז גייען מיר לאזן די ווייקן פאר א צווייטן, באט רייט נאו פאר די פוינט בינג, אונז גייען מיר נעמען די טשורי טשימי פון פינטש. או, דאס דארף מען טעסטן. זעסטי, וואס שטייט דא? זעסטי הערבי גארליקי, וואס נייעס? דאס קען נישט גיין שלעכט. דאס גייט זיין אמעיזינג.
מ'קען נישט גיין שלעכט מיט דעם. דאס ברענגט אריין זייער אסאך הערבס, ספייסעס און פלעיווארס, באט נישט זייער אסאך זאלץ, וויטש דעטס וואט ווי דאנט וואנט. איך וויל הערן דיין קאמענטס אויף דעם, ווייל זיי זאגן מיר. אז דאס איז פלעש פראוזן גראד פונעם שחיטה אז מען קען נישט ווייסט איך מיין און רבותי ביי די וועי אז עטץ ווילטס די געהארגעטע פליישן גיי ארויף אויף מארבל ענד גרעין דאט קאם קענסט ניצן קאוד בראך טווענטי פייוו און גראד נאך מארבל ענד גרעין דאט קאם זאלסטו ארויף גיין צו פינטש מיי ספייס דאט קאם באט דאס איז סעפרעט. און ארדער דיך, ארדער דיך פאר יואלי דעם פערדן, קענסט דיך ארדערן פאר יעדע וואך שבת, וועסט זען די פלייש איז גוט, קענסט יעדע וואך האבן דיין דיין וויאזויהייסטעס דיין פריזער אנגעסטאקט, רבותי דאס איז קרעזי, מיט רבי יחיאל שטיינמענצן'ס הכשר, געמאכט מיט פעטע בלעק ענגעס, און וואגו אויך אבוויעסלי, סארי וואגו, זעהסט פון דעם האט זיך געלוינט צו קומען, איך מאך א ווידיאו אויף יוטוב און מענטשן זאגן דו ביסט משוגע,

דארף נישט האבן צו סאך חזר'יי אויף א בורגער. רייט רייט, דאס איז די פראבלעם מיט מענטשן, אזוי ווי כריין און געפילטע פיש, אז די געפילטע פיש איז שלעכט לייגט מען כריין, פארשטייסט?
אביסל גוטע גוטע זאלץ, פרעש בלעק פעפער, אביסל גארליק פאודער. און אזוי ווי מיר האבן שוין געשמועסט, ווען מ'עס באלד טעיסטן, ווייל דאס איז די פריימיעסט פריימעסטע כשר'ע אמעריקאנע פלייש וואס דו גייסט טרעפן. סאו, והנה, אונז זעמער גרייט.

אזא שיינע סטעיק ווי דאס, איי וואלד סעי יו גאוינג אראונד טו מינוטס פער סייד, סאו מ'גייט אים לאזן איין מינוט, א האלבע, איטס טו מינוטס פער סייד, סאו איין מינוט אזוי, מ'געט אים א רוק נאך א מינוט אזוי העסטו זעהן, נאכדעם פליפט מען אים איבער, סאו ס'איז פיר. פיר מינוט און ס'איז רעדי פאר מידיעם רער, און נאכדעם ווען די נעמסט עס ארויס, לאזט אים זיצן, ער דארף זיך קאכן. יא, מ'גייט אים לאזן זיצן אביסל, גייסט זעהן. אקעי, פיינע נייעס. נאכדעם האבן אונז די פלעט אייערן, די פלעט אייערן דארף האבן אויך בערך די סעים אמאונט איווען דאו איטס טינער באט איטס איטס א הארדער פיס אוו מיעט סאו ער דארף האבן אביסל מער צייט. ס'קומט פון די שאולדערס האסטו געזאגט יא. בערך די זעלבע צייט.
בורגערס איז אפ טו עוועריבאדי אינדיווידזשעל, איף יו לייק א קראסט אן די אוטסייד יו לייק איט דזשוסי אן די אינסייד דאונט לעט איט גאו טו לאנג, אז צוויי מינוט אויף און צוויי דריי מינוט פער זייט, דאנט דאנט לעט איט גאו טו מאטש. דיפענדינג אן די טיקנעס, ווייל די בחורים זענען זייער גראב. יא, און די סקירט סטעק דארף נישט האבן אזוי לאנג ווייל ער איז גאנץ דין, סאו די סקירט סטעק גייט מען זיך ארום שפילן בעיסד אן קאלער, באט דען ס'גייט אסאך פרעקטיס, מינינג טוסט דאס איינמאל, טו עס נאכאמאל, זיי אויפן קיטשען, זיי אין די גריל, רייט, מאך נישט קיין פאר איף דו האסט עס נאך קיינמאל נישט געטון. קוק וואו דא גייט פאר, לאמיר אריינזומען אביסל, אה, מאכסט אים דעם שעיר? וואו! אז דיין גריל איז נישט שמוציג, יו דואינג איט ראנג בראו. דאס קאכט! דארף מיר ערלעדיגן אזא גריל, כ'האב א ביליגע וואלמארט גריל וואס הערט נישט אויף פארברענען מיין עסן כאילו ער האט מיך פיינט, היהיהי.
יעצט פארוואס ברענט ער דארטן? ער ברענט ווייל דאס האט אסאך פעטס, דאס מיינט ס'איז גוט.

ער האט זיך בארואיגט. כ'האב ליב זיי, זיי אלע זענען, איך האב זייער ליב בארבעקיו שאוס, זיי רעדן וועגן די טשאר, רעד צו מיר וועגן די טשאר, וואס געט ער די טשאר? קוק דאס.
איך זע
ער איז גוט, לאמיר זען, שנייד אריין, יא, אוי וויי. כ'וועל דאס מאכן סלאו מאושן בעצם.
ער איז גוט? ער איז רעדי?
ביוטעפול מידיעם רער.
דאס איז הערליך פאר קעי. קעי מען ליינען פון שרגא ניגון דברי. אום. דאס איז ווילד, די ספייסינג ווי עס געלייגט אויף דעם. ווי גוט איז דאס?
ווי גוט איז דאס? חברה, בעסטע סטעיק כ'האב געהאט אין מיין לעבן, איך מאך נישט קיין דזשאוק. אפילו א תלמיד חכם זאגט נישט קיין ליגנט שבת. יא, דאס איז פיין. יא.

און פאר די יונגערע קראוד, קוק אן וואס דא טוט זיך. וואו! עס איז נעקסט לעוול דאס. וואס זאגסטו אויף דעם? ס'איז גוט? ער האט עס ארויס? ער איז געזאלצן,
ער איז טשואי, איטס לייק איטינג א ביף גאם. א ביף גאם? א ביף טשואינג גאם, א ביף גאם עפעס, דארפסט ארבעטן, באט עווערי בייט יו געט פלעיווער. פון די פלאכערע זייט.

קרעוויסעס זענען דזשי ענד דזשי סוטס. יעדע דזשי ענד דזשי סוט קומט מיט זיבן און פֿופֿציק טאשן. האסט אמאל געזען? צום איך קען מאכן א בורגער. כ'געדענק נישט די לעצטע מאל איך האב געשניטן א בורגער מיט א מעסער.
דאס דארף מען קוועטשן. קוועטש! קוק אט דאס, אפי'. דאס איז דאס פעט. דאס איז דזשוס פון די ביף פלאס פעט. און דאס איז די פינטש טרי סיזענד, סאלט פעפער און גארליק, דעטס אלל איט נידס.

סאו דא האמער אונז דעיס, מ'האט דעם ריב, מ'האט די גאנצע, מ'האט דעם דעם דעם בחור. עטס ווילטס פלייש אויף די קעליבער וואס עטס קענטס נישט טרעפן ערגעץ אנדערש, מארבל ענד גרעין דאט קאם, ניצט די קאוד בראך טווענטי פייוו, לייג דאס אויף איין טעב, די נעקסטע טעב עפענט פינטש מיי ספייס דאט קאם, דו גייסט האבן די געהארגעטסטע בקר וואס כ'האב אמאל געהאט אין מיין לעבן, ווייז פארן ציבור. פינטש מיי ספייס דאט קאם. דו ווילסט א גריל? קומסטו מיט די גאנס? האנגרי ריבעי פארן
אויס און פאר די סעלעבערטי, טרי סיזענס בלענדערס פאר די בורגערס, טשימיטשורי האסטו געלייגט אויף די און דאס גייט פאר די פלעט איירען, לאנדאן ברוילס וכו'. יא, און מאך זעכער אז דו קויפסט א סקירט סטעיט. ווי לאנג דארף מען עס ווייקן אין וואסער? לייג עס אזא האלבע שעה א שעה, באט טויש די וואסער יעדע האלבע שעה. ווייל ס'נעמט ארויס די זאלץ. דאס איז זייער זאלציג. ווייל אונז האמער עס נישט געווייקט. סאו אוועראל חוץ מיי ספייס דאט קאם, ר' יחיאל שטיימענצן'ס הכשר, הוק דיך אן פאר דזשוליי פארט, דזשוליי פארט איז אראונד די קארנער פיפל, מאך דעם פארטי.